Biziň döwrümizde Ruhnama bardy. Ruhnama okaýardyk. Häzir ömrümiň manysy bar.
Şindi Ruhnama diýip kim Ruhnama diýýär hatyrlaýan bile ýok. Öýle, öýle haýatda ýaşaýarys ýany. Dogry.
Häzirki kitabyň adyny bilýäňizmi? O jamilerde wagyz edip gezýärler. Ömrümiň manysy diýip bir kitaby bar Berdimuhamedowyň. Ýok, guraşmaýaryn, bakmaýaryn. Sadejä bu TikToka girerken sen denk gelýärsiň, seni izleýärin.

Adama üçden dörtden düşjegini bilýärin men.
Ýok ýa o kadar ýok ýüz bin bardyr en Wallahi past. öyle.
Sen a delalsyňlar sen kime a, hiç bir şey aňlatmaýarsyň ki biz başymyzdan geçirdik öyle şeyleri başymyzdan geçirip geldik buraya.
Niye biliyor musun? Şey için.

Olaryň Saňa- çagalaryny hem alyp bilýän Saňa men normalny, bir alyp zat bilen aýdaýyn, wagt saňa bir zat aýdaýynmy? Aýt. Ony azatlarla hiç kimse ugraşmaýar. Sen o ýere girdiňmi, şu atdeliň işine girdiň, borduň, boldy, gutardy. Seniň yzyňda kim bar, sen haklymy, haksyzmy, seniňle kimse, kimse ugraşmaz. Sen aldyk statýaňla gidjeksiň.

Käbir ýalaka çebekçi haramzadalardan başgalaryň hemmesiniň güni gaty kyn. Aýna.
Salam aleýkim.
Aleýkum salam Walim hoş geldiňiz. Hande dostum ýagşymy saglykmy salama ýetmişler. Şükür siz kanda ýagşymsyz. Şükür şükür şükür. Biziň döwletimiz poliseýski döwlet o. 140 min näme bar polisiýa. Bular hem paşda hemmesiniň rysky şo halkyň üstüne atylan.

Şonuň üçin halky korkuzmaly terrorizmda, terror. Başda ýaşy terror bilen de halky korkuz. Mugallym size bir tas soragym bar hemişe şu soraga ýaman ýagşy atwiçat edesiz bu efiri sahranit edip ýutuba ýüklejek tiktoga ýüklejek şuny net olarak düşüntiriň bizere türkmenistan nime üçin ýollary açmaýa korkutan öz pikiriňizi aýdyň.

Hiç ýurt kabul etmedi. On müň dollardan zýat bolsa, ony tam rastamožit etmeli, deklarasiýa ýazmaly. Nerden aldyň, nerden kandy? Bu milliony hiç kim ýaçyn. Şonuň üçin biz her öňki saparam aýtdym, günde ýedi million dollar Türkmenistana pul giderdi şu ýerden. Stambuldan bolsa. Şu pul şu ýerde kalady, Türkmenistana gitmedi. Şu ýerde toplanady. Soň bizlerden baran pullary şu gazyň gelen pullar bar ya gazdan gelen nagt pullar. Ýerde berediler.

Atmy waýda edediler şo puly. Ýani şo islendik ýerine soň Dubaýdan baryp kwartira aladylar, nämada kazino kuradylar, Angliýada şonagy diýip arassalydylar pullary-da. Ine şonuň üçin hem biz häzir pullary içine alyp bardyk. Salam Jeýhun, hoş geldiňiz. Aleýkum salam. Ýa şo
Türkmenistanyň MWF-de hasaby ýok diýeňde. MWF-de hasap bolmasa Türkmenistan konwertasiýa edenok. Ol-a bir. Ikinjidenem, ikinjidenem, eger kimiň nähili hasaby bolany bilen aňyrdan pul geçirilse, bärik geçirilýändir. Türkmen manadyňy konwertasiýa edip dollar hasabyna geçirilýändir. MWF-de hasap olmasa, hasap bolmasa, hiç hili perewod, eýle konwertasiýa bolmaýar. Elbet, iň soňky, iň soňky statistikasyny gördüňizmi? Şu ýerde Türkmenistan barada hiç zat paýlaşmady. Nähili hasaby bolýar? Soňky 2020 2020-de mugalym 2000 Haýsy döwletiň, haýsy döwletiň rugsady bolsa, şoňa görä paýlaşylýar. Yok Rusya'da seyredilmeýär. Haýsy ýurtda, haýsy ýurtda metbugat azatlygy, söz azatlygy, ýaňky adam haklaryna hormat bolsa, ýaňky haýsy ýurt özü şo nämeni berse, näme diýilýär mugallym şoňa? Şolaryňkyny paýlaşýar. Sen girip şo gir, gir, görsen Türkmenistan. Türkmenistan hasaby şöyle görkezilmeýär hiç ýerde. Girden gör şo ýerde. Bagşla, bagşla beni diňle. Türkmenistanyň hasaby Görkezilmeýär.
Konwertasiýa, konwertasiýadan görenem dälsiň şony. Tolga şu besteren zatlaryň üsti bilen. Agamjan, diňle.
Nebet, gaz Türkmenistana ene satyşy bar dogry dälmi? Türkmenistana çykyşy bar. Şo çykyşyny, çykyşy we girişini nämäň üsti bilen edilýär? Nämäň üsti bilen edilýär? Hemme zat IMF-iň üsti bilen edilýär.
Aziýa banklaram bar, Aziýa banklaryň üsti bilen. Köprägi bar, köprägi Dubai. He, Aziýa bankasy. Eger dollar, ýewro konwertasiýa ediljek bolsa, MWF-den soragsyz edilmeýär. Edilmeýär, o hiç haçan hem edilmeýär. Prosta aýtýan gepiň seret. Eger konwertasiýa bolmaýan bolsa, konwertasiýa bolmaýan bolsa, seret. Sen hazir telekeçi. Türkmenistanda telekeçisiň. Telekeçige her bank sentralny banka dokument tabşyrýaň. Oňa görä-de bank saňa konwertasiýa edip berýär. Belli bir şey, eger şo seniň goýan şertlerini Ýok, sen nirede sen bäri gara nire sen nirede uklap ýörsüň? Dawno Türkmenistan konwertasiýa edenok. Biznesde-de hiç zatda konwertasiýa ýoklugyndan seniň habaryň barmy şu zatlardan?
Men konwertasiýa edip ýörün-ä, şondan dolaýy men habarym bar. Soňky gezek, soňky gezek haçan konwertasiýa etdi şu Türkmenistan? Nury näçe çykyşlarynda aýtdy. Biznes etjek bolup nämede gördi, näçe gezekler konwertasiýa etjek boldy, bolmady. Şu zatlary aýdyp geçdi hemme zatlary.
Türkmenistanyň belli bir şertleri bar. Ora. Seniň aýtýan gepiň. Mugallym duruň, mugallym bir minut duruň. Şertleri näli Jeýhun aga?

Şu biziň biziň pulumyz konwertasiýa edilmeýär. Şonuň üçin edilýär. Bärde aýlyklary türkmen işgärlerine türkmen manadynda sen hiç zatdan habaryň ýok. Häzir tu Ahal siti näme üçin gurjak bolup otyrlar? Biziň pulumyzy başga ýerde ulanyp bolanok. Şonuň üçin stroýka edip otyrlar. Şo daşardan gelen zatlar içerde türkmen manadyna alyp aýlyk berip işgärlere. Şonuň üçin edilip otyr zatlar. Bolmasa bize onuň ýaly globalny stroýka näme gerek? Şu konversasiýanyň ýoklugyndan edilýär şu. Hemmesi firmalar gaçyp gitdi ahyrynda nagt puldan atkaz edip gitdi şolar. Nagt pul almajak bolup. Diňle.
Her bir adamyň öz düşünjesi bar, her bir adamyň öz etýän işi bar. Şoňa görä. Hemmesi gitdi.
Şu nagt puldan gorkup gitdi hemmesi. Ýüzme-ýüz görüşende ýa bir Konwertasiýa edilende men sana görkezmäne şartym Ferida! şart.
Şeýhuma, ýüzüňe däl häzir bileňmi sen hem pikir Ene. aýry. Dur, bir minut başla Gel. mugallym. Ana mugallymyň pikiri aýry. Häzir bileňiz men hakykaty tapmak üçin ikimizem diskussiýa edip otyrys, dialog edip otyrys. Ýöne resmi açyklama Türkmenistan tarapyndan diňleseň Resmi açyklamatik Türkmenistan tarapyndan bolmadygy üçin Türkmenistan hemme zady halkyndan sakladygy üçin esasanam pul temasynda köp ogurlyk edeni üçin hokumet Türkmenistan diýmäýin hokumet şoň üçin hem mine şun ýaly pikirler gapma garşy gelip otyr. Sebäbi hakykady paýlaşamok.

Dogry. Hä. Saňa näçe Hawa. manat girdi, näçe manat çykdy sen goňşaňa, goňşyňa aýtýaňmy? Waý, hojalyk, tamam, hojalyk başga, amma döwlet başga. Hojalyk bilen döwleti Ýok, hojalygyň deňeşdirip içindäkiler bolmaz. bilemä sen onda. Ýok, hoja, hojalygyň içindäki, hojalygyň başyndaky, eger islese bi- bildirýär, islemese bildirmeýär. Ýok, biz hojalygyň içindäki adamlar ne, biz my goňşy däl, biz şol ha- ýurduň şol raýatlary biz bärde. Biz bilmeli, Çynlada-da bize sen-

Disliýtini açyklama ýapsyn, görkezsin, açýot bersin halkyň öňünde. Zadyna bir gaharym geldi. Men siziň politikaňyz bilen işim ýok, başga zat men sebäbi özüm özüme göre. Ýöne bu ýaşulyň aýdany o MWF-den hem ýok. Siziň ine çykyş etýäniňiz bara, siziň çykyş etýäniňiz daşary ýurtda köp köp adamlar pikir etýär, disliýtini şeýlemikä diýip.

Nime diýiledi mugallym şoňa men ekonomikadan nol çesini boýnuma alaman şoň üçin Ýok bize WWP diýdi walowy dohodyna men narodyň halkyň walowy dohody barda hiç ýerde şu gürkezlenmedi şu padan uçda şu MB bolsa şu zatlar ýurduň WWP diýip nämesi bar türkmençesi näme bilemokda şu bir ýylda gelýän girdeji çykdajylar bara şony görkezýän näme bizde bolsa o ýoga patam şo bizde hemme zat gizlin halkdan gizlin edilýär soň biz kellämize her hili pikir gelýär dogrymy biz liboý zat aýdanda da ýalňyşmaýarsa patam şo biziň öňümizde e, şo näme açot bermeli näme gerek şo ekonom bir giden ekonom ministri diýä maliýe ministri diýä ol zatlar ýylda şo geleni çykany nämeni biz e, gos bujet diýada döwlet bujeti ýylky ýylky gozdama şo zatlary bizlere açyklamaly nämelere nire gidip otyr kança pul gidip otyr nirede e, şonda halk o zatlar hiç biz halk bilmeýär ýaňky ýaly adamlar men hiç zada goşuljak däl diýip senden gelip ýene bizden e, goşulmasaň otur da dogrymy ady näme diýen goglanyň Yine Aa. gelip bizden kemçilik tapça. Sen onun yalı aktivine gel git de Mali Ministerligine git. Ne için şunun yalı değil doğru mu? Hawa. Jeýhun, Jeýhun. Sen... Git ýan sen. Hawa, git de sen sora näme üçin bizde şu gadawoý nämeler, bujet nämeleri görkezin. Men hem açot bermeýäňiz. Biz men bilesim gelýär, dogrymy? Ýok, goşulmajakmy sen? Bu ýere de goşulma, hiç ýere goşulma. Gez öz jizniň bilen. Ýok, men nime edejekdim, ýaňysy men hem 5 munda winçkamy. Ine, sen semýaňdaky bolan zady hem seňe aýtmaýsan-a, dedi. semýaň içindäki raýatlar bilmelidir. Meselem, meniň erim bir zat ätse, ýaşyrsa, zat etse, men ärimden dawa edip soraryn maňa. E bizem halkymyz, şu baş ýoka hökümetden soramaga hakymyz bar. Ýok, ýok, Mälik gyz, garaň bir munt. Bütin dünýäniň näme WWPsi belli. Meselem, daşyn Amerikanyň men bilýän-de, on üç trillion dollar WWPsi bar, dogrumy? Häzir on dört trillion Kitaýyň boldy-da, şu zatlar. E, bütün e, Russiýanyň hem bilýäsnemesine bir trillion hança WWP'si bar. İtalyanyň hem Germaniýanyň hem uzatlar gizlin zat däl. Bir Türkmenistanyň nämäsi belli däl. Girde çykdajysy da. Onu hiç kim hiç kimden gizlän ok. Hassasiyetler hem bilýär onu.

halka açyklanylmaýar. Ýöne finansowy, denejny nämeler hökman halka, pazanym şo, şo döwlet diýen bužet nämeniň hasabyna, nalogyň hasabyna ýaşamaly, gaz neftiň däl-de. Erdal Hudaýberdiýew geljekmiş. Men çykaman. Gelsin, gelsin. Nämeniň hasabyna ýaşaýar? Nalogyň hasabyna ýaşamaly. Şonuň üçin haýsy pul nirä gidip oturan, şony olar bize hasap et bermeli halka. User söz sizde. Hä ýaňkynyň aýdanyna gatyljak boldum weli gitdo. Hä aýdyberiň eşdip otyr adamlar sizi. Öz pikiriňizi aýdyň. Ýaňky diýer ýa sen öýüňdäkilere habar men bu hojalykda işleýän bolsam neden bu evdäki zatlardan habarym bolmasyn meniň mende bu eve girdeji getirýän bolsam mende o öýüň raýaty bolsam onuň o pikiri ýalňyş aslynda. Şoň ýaly edip gepden gaçjak bolýar käbir adamlarda. Salowmaleýkim watandaşlar Dürsoltan Taganowa oňat molym ýagdaýlaryňyz. Salam näle ol Nurmyrat gowumy salam ony oýnap gülüň ýörmüň. Haa oýnap ýörüs ýa. Ýöne men iki gün boldy gaty aktiwny görünýäň. Ýok.
Syrly zatlar ol hökümete giren däldir mugallym. Ol halk zada girendir. Wat wat döwletiň öz gizli zadyna girendir. Ol hökümete wapşe degişli däldir. Mysal üçin Hökmede Dur dur dur dur dur dur. Şu ýerde dur indi. Hökmede degişli däl tolga gazet. Gazet, žurnal, telewideniýe hökümede degişli däl edara bolmaly. Galan hemmesi hökümede degişli. Gaýt dowam et. Döwletiň arasyndaky syrly zat, ol iň azysy öz edara pudaklary bolsun hökümede berilmeýär o zat. Düşündiňmi agam, ol watanyň we hökümediň däl ol. Watanyň we zadyň syrlydyr ol. Döwletiň syrly gepleri bardyr. Düşündiňmi agam?

Ýalaýan ýeriňiz o watan dä, näme däl, o prezidentiň göti, watan başga zat ýa. Siziň ýalaýan zadyňyz o watan dä. O prezidentiň göti diýýä toba etdim. Şonuňky ýaly sen hem watan bilen prezidenti, hökümeti ujy çaşyp näme edip başladyň. Hökümediň diýdim, ýo, ýaňy aýtdyňyz-a ol näme bir Gizli zatlar bar diýdiňiz-ä, dogry dämi? Ol eýýäm hökümete degişli däl diýjek welin. Harby, harby, harby syrlar bu döw, watan, watan, döwlet, hökümet, bu sy, harby syrlar, u wa aýry zat däl, u watan bilen-de. Kä ýerinde bileňizmi, döwlet bar-a, şun ýaly. öz hökümetine o dogry zatlar aýtmy gizli zatlaram boly. Yo aýtmady o terrorist hökümet o aýtmasa. Ony aýtma bir harby syrlardan başga meselem ýaňyna bärde ýuzer doganymyz aýal doganymyz diýdi. Men şu ýerde işlärinde ne bir hojalykda men näme üçin bilmeli däl. Hatýa ýaraga meselem Russiýanyň men waýenny bužetini söýleýin saňa. Kyrk iki milliard dollarmy? nämesi bar. Amerikanyň 801 milliard dollar näme waýenni rasgody bar, bileňmi? Ýene Kitaýyň bir ýüz näçe milliard dollar. Ýok, şu zatlary bütin dünýäniň bilýäs-de, biz meselem öz ýurdumyzyň waýenni rasgody näçe, ylyma näçe pul goýberýär, ylym-bilime, medisinaýa, ýaňky çaga nämesi, şonuň üçin Afrika bilen ýaňy men Dursoltanyň kanalynda Men bir wideo gördüm, şo oglanlar 175-nji ýerden ekenimizmi, çaga ölümi boýunça-da biz dünýäniň iň soňky ýerinde näme? Şo biz trewod etmeli, meselem, pul az bolsa, halk talap edip bilmeli. E, näme üçin bizde, biz Afrikanyň derejesindäki ýurtlardan hem päsde çaga ölümi boýunça? Biz şeýle näme, köpräk pul goýbersin, institutlarda meselem açyklama ýapsyn. Bütin näme üçin biz daşary ýurtda okamaly, öz ýurdumyzda institut açyp bolmaýarmy? parany yatyrsyn. Şu zatlar biz talap etmeli biz. O hemme zady halk dünýäle sergezdan olmaz. Eger tarap edip halkyň bu gepini diňläp hereket etse onda döwletimiz gül ýaly. Hemme ýurt demokratik ýurtlarda näçe çagasy bar meselem prezidentiň, premýer ministriň näçe çagasy bar, nirede okaýar, şol daže ýyllyk girdejilerine çenli açyklama berýär, nämeler prezidentler ýyllyk girdejisi näme berýär, ministrler hem hançanam imushstwasy bar, imushstwa hakda. Şolary her ýyl berýär. Halk şonuň öňünde şu açyklama ýapýar. Halk bilýär şo, meselem, ministriň ýyllyk girdejisi näçe, prezidentiň näçe ýyllyk girdejisi demokratik ýurtlarda hemme ýerde şonuň ýaly. Näçe çagasy bar, çagasy nirde okaýar, şoňa çenli. Aýaly kim? Hawa. Şoň üçin olar aýaly bilen gizlemeýär, nirä gitse aýaly bilen gidip gel. Näçe aýlyk alýar prezident? Ýyllyk girdejisi şu prezidentiň maşgalasynyň şonuň ýaly bizde-de bolmaly. Bu aýyp zat däl o. Ya bir, mesela prezidentin 10 ağzı varmış diye beşitmedim da. 10 ağzı varmış. Ha 10 garnı varmış diye beşitmedim. Olam şol Bu esasy zatlar gürrüň edilip otyr. Bu esasy nämeniň nämesi skeleti döwletiň bu. Bu skeletsiz durmaz a. Bu finans diýeni esasy sütüni nämesi skeleti. Ne adam skeletsiz durmaýar. Şonuň ýaly finans nämeler hem şonuň ýaly. Halkdan duran hem şu absurda ýetmeli. Nirä gidýär? Näme üçin açyklama ýapmaýar şu zatlar döwletiň? Näme üçin Dubaýa? Bu çerez Dubaýa gitmeli biz öýmüze ýa çerez. Habarlar Germaniýa gitmeli biz. Hawa. Her habarlarynda baram. Ýöne ATV habary ýa bolmasa ol bul habarlary näme aşagynda dollarynyň her finans ýagdaýynyň her tarapyndan goşulda. Iňa demiriniň nyrhyna çenli ýazyp dura. Günde ýazyp. Özem gün içinde üýtgese üýtgedi diýip ýazdy. Düşdüme galdymy.